Yy, Alan Thomas ydw i, yy dwi'n byw yn Hwlffordd, yy dwi'n gweithio fel yym arfeddyg, yym a dechreuais i dysgu Cymraeg dros ugain mlynedd yn ôl. Yym y rheswm, prif rheswm oedd yy mae tri mab gyda fi a o'n nhw'n mynd i'r Cylch Meithrin yn Hwlffordd a o'n nhw'n dysgu Cymraeg yn y Cylch Meithrin, so penderfynais i dysgu Cymraeg. Yy reswm arall yy o'n i'n gweithio fel dyn ambulans ar y pryd yy a roedd fy mhos yn Cymro Cymraeg yym a o'n i'n ffaindio oedd yn oedd lot o pobl yn arbennig yn Gogledd y Sir yn siarad Cymraeg so oedd yn handi iawn i i siarad Cymraeg gyda nhw so dyna prif dau prif reswm y plant a fy ngwaith i. Yym. Dechreuais i ar cwrs Wlpan blynydde yn ôl gyda Mister Martin Lewis a Pedr McMullen. Um, a dwi wedi symud ymlaen trwy lefelau um, hyd at um, cwrs Graenus. A o'n i'n un o'r cyd yn illwyr um, dysgwyr y flwyddyn Sir Benfro. A dwi wedi dysgu um, Cymraeg Yym, yn y gweithle hefyd, yym, a dwi'n defnyddio Cymraeg gyda'r uh, fy cyd-weithwyr um, bron bob dydd, uh, a hefyd fel parafeddyg gyda'r cleifion a staff yn yr ysbyty Llwynhelig, ysbyty Glangwili. Dwi'n gweithio fel tutor Cymraeg nawr ers tair mlynedd. Um, uh, dechreuais i gyda uh, mynediad un a dwi'n enjoy fe mas draw uh, achos dwi wedi bod trwy profiad o dysgu Cymraeg uh, wedi enjoy fe mas draw a nawr mae cyfle gyda fi i, i dysgu dechreuwyr uh, newydd um, sy'n Ffeindio mas am y iaith, um, dysgu pethau newydd a dwi'n ei joio fe mas draw, mae'n profiad gwych. Um, dwi'n gobeithio cael ei mlaen nawr, dwi wedi dysgu mynediad un, mynediad dau, a newydd gorffen sylfaen un, dwi'n gobeithio cael ei mlaen nawr gyda sylfaen dau, a falle uh, Cario mlaen gyda canolradd ar ôl hynny. Dwi'n enjoio cymdeithasu yn y Gymraeg. Dwi'n mynychu Cudd Hwlffordd sy'n cwrdd bob wythnos yn y Pembroke Yeoman yn Hwlffordd. Um, fel arfer, dyn ni'n mynd ar daith falle unwaith y mis uh, i tyfandau o gwmpas Sir Benfro. Uh, cwrdd â Cymru Cymraeg eraill a grwpiau cyd eraill hefyd, jyst i cymdeithasu yn y iaith. Um, dwi'n mynychu uh, clonc mawr, um, pan mae'n bosib, pan mae shift, shiftiau'n uh, canetau. Um, a dwi'n joio mynd i'r dafarn a cymdeithasu yn y Gymraeg. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am dros 20 mlynedd. Uh, Nawr dwi'n gallu siarad Cymraeg yn eithriigol, a dwi'n enjoio mas draw, cymdeithasau yn y Gymraeg, dwi'n defnyddio Gymraeg yn y gweithle, a gyda cleifion, a gyda staff ambulans a staff ysbyty. Um, nawr dwi'n dysgu Cymraeg fel tutor, dwi'n gobeithio ysbrydoli dysgwyr newydd i enjoio dysgu Cymraeg a